Тамааскын туһунан анаан, сүппэт-оспот номохкунан, ситэрэн уустаан ураннаан сокуон оҕонньор барахсан, сир түннүгэ киһи миэхэ сааскы биирин урал киэһэ иийэн олорон кэпсээбитин имниин титирэн истибитим. Сокуон оҕонньор алсаҕына, сүүстэн тахса саастааҕа, ити эрээри өйө хатана Этэр тыла эрчимнээҕэ, айылҕабыт кубулҕатын олус билэрэ барытын, халлаан хаһан халлыаҕын, хабыр-силлиэ түһүөҕүн, ханнык сайын салаллыаҕын, халаан хаһан үллүөҕүн эрдэтинэ билгэлээччи, этэн-кэпсээн биэрээччи, онон дьонун абырыырын, уруй-махтал ыларын өрүүтүн мин өйдүүбүн. өйө мындырын сөҕөбүн ол номоҕоҥ Томаскын Халыма үтүөкээн хаһааҕын аата ытык эбэбит кытылагар иҥмит эбит ону эмиэ оҕонньор оргууй наллаан олорон сэгэргиирэ кэпсиирэ бытыга сэксэҥниирэ бэйэтэ ол Томаскын айан дьонун барыларын аһатара аттарын көрөн-истэн харайара, көнтөс тутан атаарара, алгыыра кириэстэнэрэ, аны да кэлиҥ диирэ, аламай күнү алгыыра, утуйаары алгыыра, түүн түөһээн алгыыра. Хараҕын астарар кини Халыма эбэ иччитин көрөр курдук кэпсэтэрэ, күнүн түүнүн сипсиһэрэ. Арай биирдэ атастаар Халыма ытык кытылыгар Ыраахтааҕы ыйааҕынан ыраах сиртэн айгыстан куораты тутар эрэттэр кутулла хойдо түспүттэр. Ойууру тыаны солууллар, оту-маһы кумалыыллар, ача кырса сүргэйэллэр, аһыммакка-сэймэктииллэр. Ону көрөн Дамааскын уордайар силбиэтэнэр, айыы таҥара ыйааҕын тахсарбаккыт диэн этэр. Сир иччитин ыыратаҕыт, санньытаҕыт, ытатаҕыт, Онтукаҕыт сэттээх буолуо, оһол өрүү манна туруо, сатаатар кириэстэниҥ, сипсийиҥ мэлииппэни. Ону дуо олор эттэр, истэр диэни билбэттэр, эҕэлээхтик күлсэллэр, элэк гынан этэллэр. Ол эмиэ туохпутуй? Үҥэ тоҥхойо туруохпутуй? Санаа оноо Памааскыны саба тууйа туппута. Биир киэһэ Халыманы көрө одуулуу турбута, эмиэ да дөйбүт курдук ибир тыалга бигэммитэ. Ол кэмҥэ оргууйдук нарын саҥаны истибитэ. Олус наһаа айманыма, санньыйыма хараастыма, дьиэҕэр бар, утуй сынньан, хаан эмэ ууҥ быыһынан истээр мин саҥабын, ыҥырар ыһыы-хаһыыбын. Уонна ону эн истээт уҥуор туораан миэхэ кэлээр, дьиксинэ саныыр оҕонньор, дьиэтигэр тахсан оронугар уу чуумпутук утуйар, уһун түүҥҥүн уурайар, кэрэтиэн өрүс чуумпуга, мэлгиэн элэйэ устара, оо бэргиэн икки кытыла, күөх сирэмҥэ тыынара. Уутугар ача ото маһа, дьирим күлүгэ түһэрэ, айылҕа айгыр таҥаһа, оһуор симэҕин тиһэрэ. Ол кэмҥэ эрэттэр, куораты тутар көкөттөр Халымаҕа киирбиттэр, муҥхаларын түһэрбиттэр, холуочуйан саҥалара, хобо курдук дуорайара, айдааннара күлсүүлэрэ Антах ыраах эҥсэрэ Арай бөдөҥ баҕайы аҥаар харахтаах хатыыһы ороон тардан таһаарбыттар, олуһун диэн соһуйбуттар. Соһуйдаллар даҕаны сокуускэ бэлэм дэһэннэр күө-дьаа бөҕө буолбуттар күөскэ уган буһарбыттар. Ол кэмҥэ саҥа айманар, дьахтар кылынар часкыйар, көмөлөһүҥ диэн ыҥырар, күн ый буолуҥ диэн көрдөһөр. Саҥа хоту өрүс уҥуор памааскын тыынан устар, туораан тахсар уонна тулатын көрө сатыыр да, ыҥырбыт дьахтар биллибэт, ханна баара көстүбэт. Хатыыс буһан будулуйбут, Хатан аргы холуочуйбут, түөрт уон эдэр уолаттар төбүөрүннүү олорбуттар, аһаан-сиэн барбыттар. Арыгыны куттубуттар, бэрт сотору дьиктитик биир-биир охтубуттар. Уонна тиллэн кэлбэттик уһун ууннаан утуйбуттар Ол эдэркээн уолаттар олохтоох дьон үгэһинэн айылҕаттан аал уоттан анаан көрдөһөн ааттаһан, алҕаабатах буруйдарыгар, алдьаппыт содулларыгар сэттэ сэмэҕэ түбэстэхтэрэ, бары өлөн бүттэхтэрэ Дьоҥҥо ийэ айылҕаҕа, дьоһун үтүө-сайаҕас санаалаах били Памааскын, туолбута үһү сүүс сааһым, ытык эбэ иччитэ барахсан ыҥыран ылан аралдьытан Хатыыс этин сиэппэтэх харыстаан өрүһүттэ. Субу курдук оргууйдук сокуон оҕонньор кэпсээбитэ: «Бу номоҕо оҕоккойум